Vei minung he pathum hrawnghrang zalawng te nak ṭhami te kan duh ve u. Aw satak. A ṭha bak mi um hi maw? Ban rau ni hin bak nan zoh lo ah hin cun mi nan in lak khat hna lai. Ni hin bak rak zoh col u. Rak chawn col te u maw? O elo elo san elo. Elo. Atu ni kan ban ra le. Elo. Rau hi rau hi in cu thli that ning khruah har hi ka le dong ceu bak hi sutak sutak an kun ahcun hi ka long a ceu mi mu a ceu mi ti bantuk hi har ngai te cun hi kan thut dan te si zong ah mu sofa tiang bak kan in um di um di cun ceu bak ko cu he nan zong hmanh thi bak ka khan vung vung vung bak ra he in churim zong thaw cu thi lu chuah that ahcun mu kha rak ra ri u dai chauka lei le i na khan lei kan kan hmu sak ri hna le mo ka he i na khan pakhat se cun ka lei hin ina khan pakhat sare pahnih mo pahnih se kan thlalang te hna bizu te hna zong che di long te se cho buai zong mo Ṭha tuk ṭha tuk khun te hna bang rak um cia dih. Aircon zong um rih. Aircon hi a kik taktak he a mak taktak mi si. ṭha bak. Kulit a cat lo mi kan Choka lei zong kan kan hmu sak rih hna le maw choka ka lei khin sri. Inn khan cu he a kau ngai cu. Si a kau bak. Tu hi ka lei he choka cu si maw. Boinak cu buai. Rawlchuannak. Ka hin besin maw. Cun ka hin cun put. mah kan ti kholhnak ti man nong foi ngai cu midang cu mu tam tuk an lak hna la tin hi kai cu thong thung te long si a foi tu mm thong thung te long si nan lung tling ma oh sia an lung tling bak tha aircon ha am du mi um tiro chuanak te bo ti man ha foi han chun a tha tuk cho la tin mo gam la aman hi ta se da sa ha aman hi ting thum se Tingthum ee. Ha inchung bik i tingthum cu kannih cu sakho deuh men la lawng ti cun kaan chimh hna lai i nan duh tuk la. So ngai hmanh u. He tluknam hi ka hmun hmai ṭhat ti ahcun maw hi a hmai ka bak hin van tum bak in bar um. Van tum bak in bar um. Oh. Hrai hnih nin bak hin hrai khat Free. Thaizing ning bak in hraikhat free. Cu lawng hlah. Rengkun phan ka Laimi pakhat dirhmun cun mu. Ra cia te hna. Khai ni kumpong kawl he. Har bak cu mu. Rian har bak cu. A umnak man thai salo cu mu. Oh, si. Na har bak. an car cu ma kha ma kul kha ma ti khan phang hau ka ti bak a hin kar khat lo na kar le dor thum dor li bak um tha tuk cu cun zei da um british cun hi ka zu ti bak a hin kuya dor um e in chungin nan bun sa kho kan pe tan cu an pek din ha le ma cun kan ma du ding mi pol ti lai mi tampu ni duh hnga dingmi kuia hi mu kuva hang bak khi a tuah thiam cu ammak tak a tho bak mi si ma cun nan um har caan ti bantuk mu nan i man caan ti bantuk ah hin ka ka in tang mong hi lai mi long ti bak si shangku mi long ni chal khau no shangku mi long ni chal khau pukang ni chal khau kheng ni chal khau nanmah awng nan va ṭum kho an bu anmah an rak in leng kho hna aa naih tuk cang he Cang lakchon ni ko si si si zei da bao ti zei da her ti tu hin a tling cang a tling cang a bao ti lo ta ka tang kal in ko ma pa ban chho lo siang pe la wala chen mi ni an lak sun ka peis tu ka peis tu